Pilwak my diocese man watiki report ni kijimo ken mapol motime wi lobo kolo tini pini yup me loka ng'e mo chuny ento magi aye matipiri wiye madirone.
Lakelia ye. At least the one thing for now we can all agree on is the soap to use. He likes that it's big and lasts long.

Lira Catholic Diocese tinyono pa di aryo ki dong diko na pa manyen. The way of using money today is very tempting.
Kanong President Yoweri Museveni olega nyuol gana ma kibedo woko. Tektu, kadong President Yoweri Museveni olego anyual Uganda ma gibedo woko me cone i dul ni wek ticgi obed yot ni wok ki bot gamente. You, we register
Amore matek man yub me lok ang'e mo cwiny ania Sunday Akumu. Reverend Sanctius Linos Wanok Matie Bishop Melier Catholic Diocese Tin Yowiro Deacon ariyo medoko padi Kidonglo Seminary apa medoko Deacon e yo ma opong wiye woko padi ariyo na yo bedo Reverend Father Ray Atura ma Akeya Gweng Catholic Parish Lira District Kidong Reverend Father George Alu Olwanda Ocheng ma oa Kiamul Tadeswe kidong jomokene gin apar mane gitilo seminario dong guti odoko diko ni odlega apar bam gin goa ki parish ma opat mati ite ite lira Catholic Diocese dok ogore lega ma otime ocakke cawang abich ma odiko ka bene ngat ma odoro lega man iye obedo Bishop me lira Catholic Diocese Kilo Kristo mapol ma obedo time moko cha den en ikom yup man ma pira teko twal e dini katolika ne lo church pa wan lu television Jasper Igwel gin ke Solomon Okabo obedo te yup me wi man. Right Reverend Sanders Lino Wanok, Episkopi me Lira Catholic Diocese, owiro deacons ariyo me doko padi ka seminarians apar. Owiro me doko Deacons. I kom Deacons amo owiro me doko Paddy. En aye Reverend Father Ray Atola, me Agweng Catholic Parish, Ilira District, kede Reverend Father George Ocheng, me Amolata District. I kom Deacons anyen amo owiro. En aye Deacon David Onyango, kede Deacon Brian Opobo, me Congregation of the Sons of St. Pius, Deacon Samson Odon, kede Deacon Caesar Opio, me Lira Catholic Diocese. Deacon Lawrence Ojok, ma Nyihi Catholic Parish e Yoyam District, Deacon Isaac Opio, me Tebohe Parish e Yapach District, Deacon Ambrose Adupa, Deacon Jimmy Dila, kata Deacon Emmanuel Okelo. Seminarians apar magi odoko Deacon cawa abich ka dakika piero ang'wen mo dikku, ka Deacons aryo odoko Paddi cawa abich ka dakika piero abich wiye abiciel me odikku. E yo ng'e Right Reverend Santos Linus Wanok, Bishop me Lira Catholic Diocese,

Puonjo Yesu Kristo e yakina jo e chalo. Ipuonjo nang' yore ne riemo chani. Amebe program ame government okelo. Okristo molokre wan luo television. Onyur yom chuny, iyong' e wiro tino gi. Ayae chapel ma gweng parish. Iwa yom tina tek kapembe tuku. Kumbwiro minwa Reverend Father Raymond Atula. Maya gweng parish. Wabedo gin ayot kore kare me ngwec tong naka cumi kod mira bedo aman koro ana dok nutemo dang ballo eto gina ma opo mi kuonda mo we katin kuch etum Such parents who don't want their children to become priests or nuns

this place. no bang'e kono miyo tam bot meya me laroo peja divison ka ma gin gitiye kacel me lok ki luwotgi mukene me nene olu gitimo alokaloka ma lope gi onyo yugi ata ki dong lok me konye ata ma tye ka nya woko jofri otim ma tye meya me laroo peja divison kono omoko kakane pire tek tutwal ni gin gibitic

Maybe opening road in other area of the Wiadul, other areas. So it is something that we welcome. Ino e dwe ma abiro me mwaka man kono loloc me Gulu City tutwale office pa Els Educator ono ye tutwal ni peko me konya tata tika yelo dano city man ento no pia onyuru ngo ma gibitimo ne me nene ge giko peko man. Loka nge i wan Luo TV David Magere Igulu City.
I lok mukene ma tye piny lok angey ma ocwiny lwak ma gitye i ata town council pa de district ki yo matek pi yub ma kilwongo ni mono northern umbrella of water and sanitation facility ma tye i tegang kal me loko pii i kabedo ma orumo piny kukubo pi paipo maleng

Cok bot lwak ma kwo ka ma gin gibedo iye. Patrick Mwaka, won kom acel me Otudu Wiye Cell i Gojani Ward ma tye i Atanga Town Council, owaco ni lok me pii maleng pud peko madit tutwalle i kabedone ma lwak mito pii man. Atye ki household miya acel ki abiro. Atye ki dano ma tye ka kwo iye miya abicel ki pyera abiro wiye adek ma gitye ka kwo iye dwolle peko ma tye iye lok me pii jo ma onongo pud nok pien i kare ma water project bino lwak pe oniang maber ci so far kobedo atye ki household ma romo

Ero wel aye dong ocito lamal. Kadi bed kumeno, dano mukene pud gimaro pii me kulu, ma mukene leone pe ber tutwal ka odok i lok me yotkom. Kany atye ki Filda Obel Acora, karan ma neno lok me yotkom, ki lalub kor won kom adek me Ataa Town Council. Wabedo pi kare malac nicakke ma dano odok ki i kare ma nongo peke i ka twomo pii dano onongo twomo pii ariyaariya mapat pat me acel jo mukene tiyo ki citrim nyo wang it jo mukene tye ma gitwomo tangi ento tangi ma nongo tye-ni ka i kare me oro nongo lain dwong dok bor tutwal dano dwenyo ento i kine bene bedo kakare bedo kere ka bale pa lutino bene tiyo kwede me acata ka gamo pii dano dwong i tangi

Catherine Angwech, Branch Manager me Facility North, tero ni kit man bene kibitero pi calo meno i kabedo cale wace ni angagura meto ki caro ma orumu. Outside this, co this contract also, while we were doing this contract, we had a request to extend water to Angagura. We are also going to connect 150 connections

Pi aye kwo dok dano mapol pud mito ni omyero gite itgi pii maleng pien peko me pii i aculi pud tye dit ma mito tute ki bot gamente me konyo lwak ma kwo i te dero minigi pii maleng. Pi wan luo TV, Jonisani ocaka con. Ipade District.
Akare meno bedo report moa Kibot Jonisa New Chakachon. Ladit maloyo loko mbolo kui Kabaremaido District Stella Koriang omoko ni mono bolo bolo nying lucu mage miaro bero wan komel sa beach owar mapot nieno ma achel me bolo kui me bolo nying jomagi en ki Kabaremaido District kono Ibolo nying dano aboro me odiechieng ento ma polo bineno ki bot ma ikonye pi loko angeye mo cwiny. Eri onge ta loko pi kom yer i district me kabedo ma ido iceng atin en ocako kop me cono ja bino cungo me tel me makir karacel kede LC me kac karacel kede da councillors me district. ng'ata da loko pi kom yer stella koriang modo en owaco be core en ochakere i ber da ja papat en otwero core i ceng atin en owaco da be
I thank you very much. I'm Korean Stella Modo, the returning officer of Kabere Maido. Yeah, we have started uh, this exercise well. Uh, so far,

Yɛn idog yɛn ne can idwaro ba ya mi wuda moket mogo dog lile wuda moket. Kini kanya na otiegi jama pirgi ka atek ane wan ate dok oneno bo timo upgrading e Chero Health Center 3 to Health Center 4. Mina Brepoli doko Health Center ya Health Center 2 to Health Center 3. Yan already process mero gere otekre onyual mi mon anan tie kuno population atie kuno romo ne Brepoli nan doko Health Center Siri. Mare proper mark isoma meneno be sukulun tiya melem pod classes tie remi dwe oyudo sukulun kany dona otieko gero ng'wani mwaka ng'wan gi me kany mere adona odong kira mitikire classes kanya pe en apa primary school neno nango me nyime ichunga tibil ni atenda bala be omere ke tichwa lem sek because gina wana timo na pi council ma bedo mado tie bala gi neno because otie yi pi neno be pensioners ogudo sete gi jotich otie ber oga meta yose kwa timo chi ber da neno oik ba council hall wada oyama na ba ti parliament timo gigo dire nyito be dongo tie ber mano kan itel na wan tie ni to twala po twala Ah, ikom teli na lemsek chemo kuti gimora chela ineno be udo liotwero chobere meni na me ineno be kai dok yarne mitone no be imakwi ber Me agege aneno bala be jama mitri council hall bali mendera bala kame speaker be dia ber mere pore nen be oiko i ber dibo komite be council hall pore tinge malo mtende be oike i pore pore council hall pore bedo kede Okay, ang'o bala Jumo Caroline? Akonyo kare me chungo ne jotich e district ma Abelo Mado. Di balango lia mito baro tich kede tamna abino winyo tam i but jotich ka pek ni gitiye ka gini te tamba pugan miro yiki di dwan gi lia romo donyo council pien balango council na mapore remo dwan gi council. Atik le jamni me romo baladek. Achilie omito neno kupamako dwali romi alwa. Cause uh,

kope mege iye pon achala man kamoko moro ni yuti ame owacho go pu to ka ineno yo cha titi ni mere gimoro li tutu mi na ko to buga man kon gili so inyi nango sita mo be ama buga ti mi bara chin cha musimi adu musimi ti yamno kedi kololo oro pore puro kedi yote yi puno pore

Amoru sete go romo puonjo tije puno poro konyi e ngaro. En gima ng'ata ma mito bino timino. Kendo mene kete china ng'apar mene no baber mar dongo. Kendo of course eh neno be jotich ma pugan otiyo tike kede kede mule kede diweko weko tich me bura bura gi me mino jotich gi luor. Michael Onyinge, Piwan Luo TV, Ikabir Maido District.

Wek gin go woto ero panywa lilogo man fwenye man otime Blue Cats Motel Ikoboko District kama Robert Ariaka obero tiye kuno kinyingwa Luo TV. Abili ni go en mono kiet makoko mogo tikwere pol kare bin gi yo ma wapat me tiye en to gin mukene pe ging'e ni kitika toro twer padano en ni kare me kwedo koko me bali. Nje mukene ma lwobgi gitimo me tekwaro bene tye ka balo matek ki yero cik i tic pien dano mukene bene kinywaro koko ma kit man nongo pe gingeyo ni mono obedo turo twero nyo bene timo bal i kom dano ma kibyeko ni otimo bal-li. Gin gubedo ka nywako tam man i nyim ludito me Uganda Human Rights Commission ki dong ludito mukene madongo me dul pa Abilii ma gitye i West Nile wek ginen ni kicoyo wigi ki pwonye ma kit man.

Pile wang'e mochiny e One Luo Television, Robert Ariaka ki West Nile. Iloko ang'eya makar kiko diere me lobo Uganda, President Yoweri Kaguta Museveni otieko chiko anyuola Uganda ma kitye ka bedo woko me con e bot gamente ni wok ki dul ma gin tye iye ni wek ka ce yub me ken tye pa anywali ma woko omyero gitiye maber tutwal pi anywali Uganda ma gitye ka kwo e lob mawoko. President Logi gin kar mago limo latelo Voi State Lodge Martina Kaseri Kampala igien go bino e kare yup me bolo kwi me yaro telpa party NRM ma otum ichabit ma okaro eni watieki report eni matut. President Yoweri Museveni owen gimna piere tek loy kar mane ng'iyo ng'a mapti ang'a

President wene mondo gen go tie kaachiel gi jotelo pa joma kende ma gitiyo woko e lobe duto wak ne gichoyo dano weng' kuno choch man owuoro kama ling' e wang' lwak. Ikin ne lobe malo chung' dwa ginyulo wang' gi ma ki woko ma gitiyo anyuola Uganda obiro tiye ayo obiro United States, Canada, UK, Scotland, Australia, Egypt, Sudan, South Africa, China, Qatar, Turkey kidong' Wales. E loke ka choke man retired Major Paul Awa ni mono pia tek ni mono choj mano betie pien ma bene loyo ayo bokonyo doro dit kar pi NRM nyo pi Uganda lu mano gen gitie woko. En owaye ni mon kache gi choyo lo chwak party NRM magitie e UK no rom kilo chwak NRM magitie mbara oimanyo soroti man jo magitie pajo ni. I lokke me kawang wele ma oa ki lobo ma woko Mister Philip Kakuru paka matek president Joel Museveni biyero atir gin ka owaco ni mono pire tek ni mono gitye kacel me kelo dongo lobo i lobo Uganda. Pi lok ange ma ocung i wang luu television aniya Sunday Akumu. Jotelo me lobe ma gitiyo e Europe kidong' president me Ukraine man Volodymyr Zelensky guru ate e Paris kanyamo yak ma pigi tego mi gwoko kwo pa dano ma gitye Kiev kidong' lobo Ukraine olu kibiro neno kit me nyamo lok me kelo kuc i kin Russia ki Ukraine i lweny ma dong otero mwaka ya adek kino cuni cak ma Moscow mony kwede Ukraine i mwaka alip aryo pi aryo wi aryo ka cokke man tye ka bino ni kare ma Russia wen ma gibitiyo dong mony mony me copo lok man ka ce lok me ken me kuc obedo peke ento gen gimyero kuc myero myero bed tye ento lari tal madit ma obedo tye kin Russia ki en Ukraine i kare ma ocako lok acaka aye obedo atera lobo man me America Donald Trump ento matut waneni report ma tye ka bino eni kombeti itye ka neno yub me lok angeye ma ocwiny fut ki One Luo TV.

Russia okateka ochaya matek lok ma ker man kun president Vladmir Putin owaye ni mono Moscow oboye tic ben ki yo me yo pa mon me copo lok man kace winyo ma ken obedo peke inge kacokke ni en ni en bene owaco maleng ni mono pe mito neno lumony meken ma a ki Europe me bedo tye i Ukraine cek dong lweny man otum omyero gua woko. Lobe mago to aneno ni nitie lobe ma kalo piero adek ma gitye ka cung ei Ukraine dok polle gitye i Europe ento bene tye iye Canada, Australia kacel ki Japan. Ngat ma tye ka cung me ka wang Amerika i kacokke man ni tye Steve Witkoff ma tye bene lacung nyo lawang Donald Trump ma pire tek tutwal e lobo Amerika. Kachoke man obino ing'anya mo loki Trump ma ichi ma ochake chon kadung lachen loki locho lok ang'eyo beru tie ng'eye. Europe tye atera pi tyen me acel me nen ki kero cwiny lok ma kit man dok bene gitye ma dano weng tye ki tam acel i wange ma lubbe ki lok pa Macro ma owaco ceng adek kare mo jolo Zelensky ma ono tye ka o en i lobo kunu. Ka cok me ceng adek itye me moko acel icungo pa jo magi kadi wa ilok ma cung i wi biye bene pi lok ange ma ocung i nge won lobo television aniya Sunday Akumu. E lokom tugo tugo malero e kind Legacy Football Club obedo gol achiel i kom achiel ki Lwani Soka Academy gin tye aye pepe koro tugo madit ma tye ka bino man tugo me FUFA Regional League ki dong FUFA Fourth Division ki dong Fifth Division League kin tugo mukene ma tye ka bino cokcoki i kalenda me tugo i lobo Uganda wanen kong ki bo David Mager i lokom tugo i loko angeye ma ocwiny. Tim odilo me Gulu City ma gilwongo ni

Fourth Division League ma gin gibituko ne mwaka tuko man alip aryo ki piero bic alip aryo ki piero bicel. Ah, giti Fourth Division ma wati yubo ki tuko ma je bina ni Fourth Division ki tuko mu kene si bino Super Super 8 ki CCU ma ci bino be ma pa ah, transfer time ima ma dwong so en obedo calo neno kero pa lutuko mo ni ma tye club ma kikelo gi manyen ah, watemo kerowa an waneno ka ma ker waciye so wadok ci wacero wayub wi opwo ni lwani soka academy kono obedo tim acel me gulu city ma otuku matek tutwal i season mukaro man i tuku me fifth division league ka ma gin gutuku maber tutwal ka dong gukati me donyo i fourth division league man tuku me namba angwen i nge uganda premier league i rwom tuku me uganda gin kono gitye ki gen ni

David Magere.
En kimeno wa oya giki yup miloka nge mo chwiny ania Sunday akumu afoyo dutwale neno yup man kiwa luo television.